Salve família, Cleison Ana Punga MC, pica nos pica. Antes nos começa vídeo, primeiro inscreve na canal, comenta, compartilha e deixa aquele like pa subi retenção na tudo família. Sem o sabe, pica nos pica, nunca ta decepciona, sempre ta trazer conteúdo bizarro para família. Sem fala sobre MC Punk, teve um novo tema que sa ta lança na mercado, música Funaná sa ta gravado ali na Portugal. Então, hoje es fazer vários cenários, vários cenas, Nton, sa ta konta ku partisipason di Sebá, ku partisipason di otus maltas. Nton, MC Pri Panki sa ta lansa un funaná ki txoma Kaza Mamá. Nton, família, fika ligadu pamodi MC Panki ka sa ta da moléza, sa ta traze novu tema. Panki dja panha gostu di kuza, dja sai modi ki kuza sta dósi. Nton, é la ki es sa ta traze novus temas, novus múzika, más un hiti. Será ki é novu un hiti? Mana nu ka sabe pamodi é punk kel tremeda ki es sa ta da la Purtugal dje kurti N ka sabe si es ta ba Cabo Verde ma.

imensamenti mano sima bu sabi panki resebe bué di love bué di amor dentu purtugal e namora bué di minins ki da polemika na redi sosial gosi el sta grava novu clip na purtugal ku minins ku mano fudidu ba ta altis produson altis kualidadi dja bu sabi kual é panki dja prova dosi e ka kre larga dosi mas nton e si bu sa intendi bu se makaku ki panha banana ta sai ta kore nton panki gosi li dja panha kuza dja panha jeitu nton. MC Punk sta na koreria pa susesu e kada vez más trabadja pa nhos pa otus pesoas kurti pa odja kada vez más m'es sa ta dizenvolve na múzika, ivului, trabadja hardamenti pa konsigi subi sai na múzika ke ka fasil ba tê. MC Punk é un joven ki ben di baxu através di meme oji sa ta faze txeu susesu li na Purtugal e sa ta grava si novu Funaná ao solo família. É ka fási. É ben na un bóndi dentu ku msn pregu-pregu ki sa xaguadu tanbe. Kel fnanaka ki sa ta lansa kaza mamá sa ta promete traze txeu rabulisu i txeu riperkuson na senárius di múzika kabuverdianu. Fika atentu pamodi MC Panky sa ta promete vira jogu, vira stória ku novu funaná. Fika atentu pamodi MC Panky sta na kaminhu. Nu ta kontra na prósimu víu. Pua kel víu li é ka mutu longu. Dja bu sabe kual é familia? Skrebe na kanal, kumenta, konpartilha y dexa kel like. Dexa sujeston di video na kumentáriu, dja bu sabe kual é? Pikadu Spika é so nos ki ta traze kes kontiúdu li pizadu. Bo ta ntende? Y tanbe xa na xa ta kar tanbe Edgar MC Pregu Pregu sa ta lansa novu trabadju na YouTube. Fika ligadu kel múzika la sa ben pizadu manu. Skese manu. Nton familia, bu sabe kual é manu? Bo ki kre anunsia bus video, kre publisidadi di bu video li manu. Sabe ma senas nos tudu nu ta mesti e pa paga familia nu ta si pode faze nu pode faze algus di korason nu pode faze algu pa nu gosta di faze bu sabe ma nada nes mundu e ka di grasa oji en dia mano so kre ten reperkuson si bu kre parse si bu kre algen ta fala bu nomi e nton mano e so anunsia ki e so dexa pungu fala nu ta faze senas kontise mano Nen se ku poku bu ta oferesi nu ta trabadja mano nos tudu nu ka ten nos nu sta na koreria mano si bu djudan n ta djudau nos tudu nu ta fortalesi kunpanheru dja bu sabi kual é dja bu sabi kamiada é kual é bu sta intendi é nos pika di spika é otu nivel.